Di demên kevnar de padîşahek hebû. Ji cil û bergê delal pir hez dikir. Perê xwe tev li ser cila xerc dikir û di nav wan cilan de xwe qure dikir û bi rewşekî poz bilindayî derdket nav gelê xwe. Her roj cilê xwe diguhirand, yekî din li xwe dikir. Di nav jiyanekî rehet û bextewar de rojê xwe derbas dikir. Rojekî ev padîşa ji bo pêşniyariya hevkarê xwe yê meznê hikûmeta bike, jê re destek cilê pir balkêş û delal lazim bûn. Rabû cilbirê nava bajêr tev dan hev û ji wan re got. Herin ji min ra cilekî wisa bidirûn ku li tu deverî bi çavan nehatibe dîtin. Dema ez wan cila li xwe bikim, bila xelk bi sal û zemana saloxê wî cilî bidin. Cilbira ji bo daxwaziya wî bi cî bînin, her yekî li gor zanîna xwe jê re cil dirûtin. Huner û destbikêriya xwe tev di wan cilan de dixebitandin û piştre ew cil anîn û hatin qesra wî nîşanî wî dan. Padîşa bi yekî ji wan cila qail nebû gu ew cilê ez dixwazim ne ev in, divê hûn cilekî çêtir ji min re amade bikin. Cilbira çi qas cara destek cilê nû danîn huzûra wî û ewqas meharetê xwe dan pêş lê dîsa jî paşa bi yekî ji wan qail nedibû. Di wan rojan de di hebê fêlbaz û sextekar tên wî bajarî. Bi vê rewşê agahdar dibin û firsetek mezin dikeve destê wan. Tên ba padîşa xwe wek pisporê cilbira didin naskirin û ji padîşa re dibêjin, Eger tu destûr û derfetê bidî me, di nav çend roja de em ê ji te re cilekî wisa bidirûn. Ku wan cila ancax mirovên jîr û zane tenê dikarin bibînin. Lê kesê ehmeq, biçava nikarin wan cila li ser te bibînin. Tu li ser xwe wan cila bibînî tê ji xwe re şaş bimînî. Padîşah got, Hûn çi dixwazin ji we re? De kerem kin herin dest bi karê xwe bikin. Van her du fêlbaza teklîfa gelek pere û zêra li padîşah kirin û ji bo dirûtina cila di qesrê de ciyekî xweş û diheb makînê tevnê xwestin. Paşa ji wan re her tişt amade kir û li hêviya dirûtina cila ma. Her du fêlbaz çend roja ji xwe re di wî cihî de rûniştin û li kêfa xwe dinêrtin. Carna makîne dişxulandin çawa ku cila bidirûn. Lê ne cil didirûtin û ne jî di destê wan de qumaş hebû. Lewra çavên wan li xapandinê bû. Dixwestin tiştekî tineyî bi şiklekî heyî bidin nîşan. Bi destê vala qumaş di pîvan jê dikirin, didirûtin, hildidan jorê, tanîn xwarê didan ser hev û ji alîkî ve jî zêr û zîvê xwe berhev dikirin heta roja wan bê û birevin herin. Piştî çend roja padîşa serokwezîrê xwe şand ba wan ku ka here tevtêşa cilê min çawa çêdibin temaşe bike û were ji min re bibêje. Serokwezîr hat bal wan, dît wa her du li ser makîna tevnê dixebitin lê tiştek di destê wan de nedît. Got qewet be ji we re, gelo hûn di çi rewşê de ne û dirûtina cilê paşa wê kengê xilas be, ez hatime hîn bim. Cilbira destê xwe bi alê pêş de dan, çawa ku cild di destê wan de hebe. Gotin ka lê binêre. Hindik ma xilas be. Em gihiştine baska stûyê wî, Xwedê hezke heta di nav du rojan de wê karê me biqede. Gotin, çawa çêbûye, te eciband yan na? Serokwezîr çend cara lê nihêrt lê tiştek nedît. Nikaribû bêje ez nabînim. Lewra cilbira di destpêkê de gotibûn, Ew cilê em bidurûn mirovê bêaqil nabînin. Ji ber vî qasî serokwezîr nexwest bibêje ez nabînim. Lewra wê navê wî bi ehmeqî bihata belavkirin. Xwe bêdeng kir û got pir delal çêbûye destê we sax be. Serkeftin ji we re xuya ye ku hûn tevnkarê jêhatî ne. Serokwezîr dev ji wan berda û hat ba padîşah. Mêş li ber çavê wî kir gamêş û hezar û yek lê zêde kir, bi vir û derewa saloxê wî cilî da, Got paşayê min, Dîtin û gotin nabin yek. Cilê te hew dibin. Ez bawer im heta niha ji wî cilî çêtir nehatiye dîtin. Hêj vê gave sed pîroz û bimbarek be. Piştî demekî van sextekara hinek hevrîşm û pereyên din xwestin ji bo bidin fêmkirin ku wa dişxulin. Lê tev ji xwe re dikirin û gurz û destik didan ser hev. Tiştê dixwestin, paşa bê kêmasî ji wan re dişand. Roja din paşa wezîrê xwe şand. Got kayro tu here lê binêre cilên min çawa çêbûne. Wezîr ji bo teftêşê ket rê hat bal wan pirsa cila kir. Cilbira bi îşaretê desta çawa ku tiştekî hildin nîşanî wî bidin, gotin sibê karê me wê xilas bibe ka lê binêre çawa çêbûye. Wezîr sê çar cara çavê xwe girt û vekir lê nihêrt lê tiştek nedît. Di dilê xwe de got, Ez bêjim dibînim dibe derew. Ez bêjim nabînim wê bêjin ev mirovekê ehmeq e û wê min rezîl û riswa bikin. Ya baş ew e hema bila navê min dernekeve ji bo min çêtir e lewra şûna navê mirov derkeve bila derkeve. Got maşalla. Destê we sax be. Ev çi cilekî rind û delal e. Kedû kesba we hêjaye bi malê dinê serkeftin ji bo we. Piştî van gotina zivirî hat va padîşa go paşayê min nebêje cil ez bawerim tu wan cilal xwe bikî di nav hevkarê xwe da bi salan wê saloxê te bên dayîn. Sibê hûn dikarin cilê xwe bê qisûr li xwe bikin hêj vêga ve sirxêrê be. Bo sibe her du sextekar hatin qesra paşa, piştî rêz û sila va gotin paşayên me. Me cilê te amade kirine, kerem ke were ber eynikê em li te bikin û te bixemilînin. Paşa hat ber eynikê, van her du sextekara Cilê wî paş hatiye jê xistin û destê xwe yî vala li dora wî birin anîn. Yekî destê xwe ji kambokê dibir heta çokê, ji çokê dibir heta navokê. Digot ha ev şalê te ye. Yekî jî. Destê xwe li dora stûyê wî dibir û tanî bi ser milê wî de berdida xwarê, digot ha ev jî ebayê te ye. Û carna destê xwe bi ser serê wî de dibir û tanî, digot ha ev jî taca serê te ye. Paşayê Rebin di eynikê de li xwe dinêrt, tiştek nedidît. Divê xwe tijî dikir ku bêje şalê çi, ebayê çi, ka cil û fîstan, ev çi hal e, lê dîsa jî dengê xwe nedikir. Digot ez bêjim ez cila nabînim, wê min şermezar bikin û navê ehmeqiyê bi min ve deynin. Ya baş ew e, hema ez xwe eşkere nekim, dibe ku min hişê xwe winda kiribe. Wan kesên li dora wî teva digot cilê te pir delal in û li te hatin, ji wan çêtir me tucar nedîtine. Paşa bi van gotina bi xwe da qebûlkirin ku bi cile. Hema rût û tazî leşkerê xwe dan pey xwe û derket nav gelê xwe. Bi pozbilindahî, ji xwe bawer û bi dilekî xweş nav wan de rût û tazî çû û hat, lê tu kesî dengê xwe nedikir. Ji bo wî bibînin radibûn ser du linga û jê re li çepka dixistin. Dê me gava Xwedê çavên mirov tarî bike. Ha wisa mirov dikare tiştê li ber çav eşkere, înkar bike. Deka rabe û gayê rût bi bedlê cila bide ber çavê xwe û ji xwe re bêje nexêr ev ga ne rût e. Welhasil, paşa bi vî halê xwe heta gihişt hindava zarokekî heft heşt salî. Dema ev zarokê negihiştî çav pê ket, bi dengekî bilind got, Paşa tazî ye, paşa tazî ye. Sê çar cara bi vî dengî da ber qêra. Bêdengiyek bi ser wan kesan de hat. Bavê vî zarokî got heyra bi Xwedê kurê min rast bêje paşa taziye. Wî jî dengê xwe hilda got paşa taziye, paşa taziye. Yê li kêleka wî jî dengê xwe hilda got paşa taziyê. Yek bi yek ev deng di nav wan de belav bû heta gihişt heddê quleteynê. Paşa ji wan ê der û dora xwe ra ku zû mij vir bibin we hetka min bir. Paşa di nav leşkerê xwe de bi bazdan ji nav gelê xwe derket ji ber dengê ken û henekan reviya heta ta ji ber çavê wan winda bû. Piştî hat qesra xwe, got zû herin wan her du sextekara bigirin bînin ez ê wan bidim kuştin. Lê sextekara perê xwe zû de tev dabûn hev û ji wir re viyabûn. Paşa hê fêm kir ku hem hatiye xapandin û hem jî rût û tazî derketiye nav gelê xwe. Di ciyê xwe de bi rûyekî reş û şermezarkirî rûniştî ma. Gelî birana. Ew kesê haya wî jê tune be, wê ecebê mezin werin serê wî. Parêzvan ne ew in ku tim û dayîn pesnê mirov bidin û qisûra veşêrin. Divê carina mirov di derheqê başî û nebaşiya xwe de guh bide dijminê xwe jî û li gor wê yekê mirov xwe rast bike, lewra dijmin qisûra zû didin ber çava. Bi kurtasî em dikarin bêjin encama vê çîrokê ev bû, dema gelê bajarekî bi her du çava tevkor bin, kesên yekçev wê bibin mezinê ser serê wan. Ez bawerim ku we ji min fêm kir, de bimînin di xweşiyê de.